Kata ng'at machielo, mm. anyako ni en min Jackie. We communicate a lot, kendo wawuoyo, jabiro ga nyaka otel kuma tede. Yudo kwashe, obokonya ng'ado rieko moko. obokonya ng'ado rieko moko, kona ni, ah, bana, tim kama, kama, kama, kama, kama.
Eh. Seche ma... Omotivate ga, obe omedo ga chwaka konchiel. Mano min jaki.
Eh, min jaki no.
Yang ni winji ka jowinjo chako oro te ni karo chiegni gi min jaki eh. omiyo wagi moro ma. Koro seche ma koro irwakri ga kama, eh. aneno kiwinjo nyaka dhogi. Yeah. Mirwako nyaka ngolo, mitwe. Mm. Ang'o miwinjo ga? Uh, sama rwakra kamae, oh, awinjo ka ana sawa. Oh, an sawa ni konchiel ni atemo kelo gimoro kanendi. Ing'e ni sama inena nena kama to nyaka ichung' kata ka ne irieba piko nyaka ichung' ikoni eh to mato kendo mana ni andi chal nadi maratari. E, kendo mondo mi mondo mi irangi kore wang'i chike iti ni what is the going on ma koro dwadhi gima koro dwadhi mbele gi kar ka en ang'o koro nyaka kuong kakete kamano en. Ere kaka ji okawi e gweng' kama iwuoke? Kama wuoke kaka ji okawa Eh, jokawaga an, an, an, kaka nakoni ni gini nie remo wan kata ka nitie tije mag gweng' nitie liet e gweng'gi wadhi kony ka vijende to en aena nyiero en aena nyiero en aena nyiero no en aena nyiero no koro ing'e ni an Nyasaye nomiya muya matin. Koro ing'e ni sama iji tiyo matek chande. Koro an abiro gi gi nyiero ma ena ena nyiero ena ena nyiero kanyo tich dhi maber mar atari. Eh, ji mane kendo ka ji oyudo yudo wacho ni ng'ane cha ma jalni eh, tiyo matek. Tich dhi maber mar atari. Erokamano ahinya eh. ah, Jackie Nyadimba mano the comedian. Adwa ni wadhi yueyo machuok ka waduogo. Jowinjo nyaka nyiero. Waneno ni kawuono tich abich iwacho ni members day. Kendo bang' lunch, ang'e nitiere jok machamo lunch kata adwa ni minda gi nyiero ma ka waduogo mae lunch cha mm. ginya kata pogodo ahero kamano ahinya janeno mar chunyo na gi tv wadhi e yueyo madundo ka waduogo to wadhi mana mbele gi twakwa ma kawuono
Do you have a special event coming up? Let Ufrance Events take care of it.

Hera ema puonje, mani hera ing'e ni chiko tek, hera ema chike. Ng'ama ni e love ing'e ni puonjo be tek, hera ema puonje. Gadiera love yiero kende, oyiero toto jaber. Hai nyikwa Ramogi ma en Fredi Jakadongo Madisco mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama

Yokanyanam, ma en chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu Queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto iyudo mane chuny onagi tv chuny onagi tv adundo joluo warwakou jokanyanam duto chuny onagi tv adundo jaluo
akweu jokanyana monje ujoinwa monje wa support onagi tv this is our new thing

Koro Musa Manuel Okinyo kowacho ni adonjo peni joyues noywa kadiera oguche jana kach ng'ama long'o sana bende omini edi festa gi tambo bende Tom Juma mago osiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV e girwa masani mwadwa promote. Koro jothurwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma playwa e Luolan. Winjo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye ma mondo waritre.
Ineno chuny Onagi TV.

Machiegni kendo janeno mar Chuny Onagi TV chieng'ni eri mar tich abich ma bende wadendoga ni Members Day ei Chuny Onagi TV mana dundo jalduo. Kane wanyisi ni odiochieng' ma kawuono wadwa kelonu mana mor bang' chamo lunch kata bang' winjo news magwa mag saa abiriyo kanyo ma bende nokelni gi Sheila Magari. Ka kawuono ne wabudho gi uh, iluongo ni Jackie Nyadimba the comedian. Ma bende ok onyisowa ni wuod kura, akia ni Akia ni nyadimba ni wuod ng'ato biro penja ni nyadimba wuod kanye to nyadimba ni bose mako lwet ng'ato. Eh. Ing'e ni nyisa nyisa jo ni.
Okay, Jackie nyadimba the comedian like a daughter like a mother nyathi be molo min. Ma wuod sakwa bondo kamoro ni wich lum. Tie pi piny piny piny wich lum tie pi piny. Iwacho ni une jok masani koro ugolo mana rech e bwo kitanda. Wan wagolo wan wagolo rech e bwo kitanda. Aya. Ikele kaka en fresh no. Itede nade? Biro yore ng'eny, yore mitedo go rech ng'eny. Yore mitedo go. Ere kaka umoko mach e pi? E pi.
Im- Ikawo ikawo t- t- ngai. Ngai ing'e ni lewo. Sama ngai lewo cha tikete e wi pi. Sama en steady cha ing'e nok onyal wang' gi piny nikech pi ni piny. Imoko ma mach malo kanyo koro ithola thola. Jo- jo- jo- ma iwacho ni mago josakwa Mago josakwa bondo.
ei mano thur gi rai Thur gi rail.
South sakwa piny piny kucho. awuoro awuoro- awuoro kaka jogweng'no otedo Eh. iwacho ni gweng'ni onge kata gas Ah, gweng' kocha onge gas. Gas is wastage of time. Mano mano iketho time. Koro man tikawo tikete tie kuoyo. Omera kuoyo, kuoyo gotieno liet, kuoyo gotieno liet. Moko mach, o maintain mach, mach ok sim. ah, mach ok sim kanyo, mach ok sim. To be jaki nyadimba ni bose mako ba lwet ng'ato. Koso eh. kore ki ipango mar ma.
Oh, lwet ng'ato pok amako. Gimiyo pok amako lwet ng'ato. Nyiri, nyiri gi ng'e ni eh, nyiri masani ng'e ni neno future ni kar ka in pok ineno future nyiri ma sani neno future ni kata ka in pok ineno future ni eh. to gin giseneno future ni koro ing'ere sama oseneno future ni mani ing'e nobiro gi lengo eh, obiro gi lengo ka sani be chuo sani be tabia moro tiere ni kendo nyako ni ni neno gwande kata ni en gi dimples obera chieng' moro koseti ma koro dimples orumo en goche ot kap thuol iboyi maratari koro mane makelo goch Eh? Mane bagelo go cha. Dong no kendi nikech dimples in gi dimples. Koro iseti dimples orumo. Gima no kendi ne oserumo. Nyaka go iko kida chwako gi gaseche go ingen kata pio kinya tere baf. En go chuka yany ma koro mara tari. Akiani go. Wacho ni dhano ok ninde odno. Eh dhano ok ninde odno.
Omera kose kendi eh, eh, dhako ma riek sani. Emomiyo eh, ja dembo biro ga gi dembro. Dhako ma riek sani penjo dicho na amu mi kenda. Ikenda nango. kong'isi ni ogwandi omera chieng' ma chieng' mokech bobiro mogwandigo koro redeem fats ibiro yie ni doode nobed inyini ibiro yie ni odno obed inyi nobere Ka- kaka nyadimba the comedian seche moko i act kaka ng'ama mama iwacho ni i act kaka ng'ama mama Eh, koro kise act kaka mama mama wawuonde ni idhi e crowd kacha Eh. ifwenye ng'ato moro ma nigi dimples e iye kanyo ma bende omako wang'i Eh. to koro ise act kaka mama mama be pod iduogo wuo kode koso dhi wacho ni "Ah, an kanyo kadwa Omera gin ga gi pingo mang'eny, eh. pingo mang'eny lakini sama wan e ground to wan e ground we just uh, business moteri ne moteri tigaga ma fine seche ma in e tich ti ne tich eh, seche ma ne tich an e tich nyaka ibed dhako modimbre ka in e tich in e tich ka ng'i isetieko wach tich uh, ikaka ni uh, koro uh, acherare kocha Acherare kocha koro adhi arakare line ni nyabet nang' nikech wang'a wang'a wang'a chalo Yudo ka koro mfuko be eh. tieni. Ah, kaka nyadimba ah. bende nitiere jogo eko ma bende utimogo gini kata jogo eko ma bende isemako badgi e wach mar komedi. Eh, an gi jok ma asemako badgi kata jok ma watimogo gini endi ma kirango social media platform na kanyo idhi neno jok mopogore opogore um, then mostly asetimo mana advert ema asetimo mang'eny uh, uh, an gi strategy kata an kod uh, dwaro moro kata plan moro mar adagolo certain uh, topics kanyo mawuoyo the lifestyle of a digital youth koro lifestyle of a digital youth chiegni lwar Ingeni kiwacho ni lifestyle of a digital youth ingeni nitiere dani moro dala kucho mane no chunyo na gi TV mabendo dendo ni adundo jaluo. Eh. To wacho ni nyakwara wacha ango yawa. Oh, en uh, apa ni ka ka loke kod dhok sene. Ngima mar jayu rawera, rawera masan. Ma digital.
Eh, digital ma digital. Dani ongeyo nikech ne digital dani ongeyo. Digital ya dalo. Eh, koro ngima ne odak nango ingeni gin jok ma madwa ready made. en ka en ng'an mo ma pok oken dhako manyako ma pok okendo en odwa jagari omera gimoro notimre e piny kisumo eh. gimoro otimre e piny kisumo gotieno wik ma wantiere ni wik ma wantiere ni akiani eh, eh, joma nyiri wirango jagari jagari omiang'o omera
we kata ni gari oa sani piny rach mar atari Omiyo sana adwa na nyis joma nyiri gi joma pok kendo ubet more. Uwore uru e nyaki dimbri. Nyaki dimbri ok ni kineno jagari. Omiyo ing'e gima notimre. Ing'e gima notimre. Ni koro ni e, oneno jagari magi e nyiri adek. Gineno jagari ok ada luongo kuma ne gino timre. Gineno jagari koro ka gisedhi e gari to ni a ah, nyako moro nobigo kama wende field ni. E eh, field ma aneno jogeche. Hapa ni winja kamoro ma ma inji. Akoro ka ne en wendo eh. to dong gidhi. Eh. To ma ma jo papa ariyo gi eh. to odonjo, osedonjo. To i gari nini en gari marateng' to en gi chwo adek be. Koro igolo bege manie kombe gi nikech ji omedre mondo otere but kucho. Iwinjo. To koro kaka ma ja form 1 en koro wendo. En tije koro en ok- En okol gol, gigi. en o- Eh, en koro o- en- en e eh, easy body. Oywe nyaka koma.
Eh, o- en easy body.
Ko ing'e joka nosedonjo be. Eh, Koro en mogolo gigi totero. Eh, go- gi wuoyi moro achiel kae. eh. Koro the moment motero bag mokwongo, kotero mar ariyo, omera, oyudo bad ma- bat mang'ich thi. Bat mang'ich thi. Nyako ni nogo koko mowuok gi ng'wech. Koro ing'e mane gari gi bowuok ni lawe nang'o otimre. Koro ing'e ni kodhi to otamre pimo negi pod yani gichogoye gi mbi Eh, pod koro oa- jo- oa- achiel oyueyo kuom mang'eny. jogi olawogi onyisogi ni kik uful gimotimre omiyo gising alufu apar apar ng'ato ka ng'ato kamano e kaka giwuok Kaka nyalo- gari no noriemb ma otem strese gari no oriemb ma kata la- ndache ok oyud Kaka piny nyalo- kisumu ka wik ma wantiere ni omera ka in dhako ni nitie kata in nyako intiere kamoro Samoro iwiro lipstick igo makeup kaka ineno agoye ni to pok ayudogo ing'e ni mondo mi irom gi gik ma kamago samoro igo makeup tigo e nus omera kidago makeup muma be wacho ni king'ich ni ng'ich kiliet iliet wego makeup nus wego makeup nus eh? mano emomiyo koro idhi timo bleaching idhi timo bleaching wuoyi bi yudo ma wiye otimo bleaching wuoyo bong'e ne otim bleaching

koro idhi dhako moharo kida dhi kuodho chuori gi jomoko ikuodhe gi weri ohera eh. dhako mannyadimba the comedian mwenyewe mano yeah. jagono ero ma bende wuok e gwenge go eko ma gigolo mana rech e bwo kitanda kosa wacho marach ah, mana ka mikete no gisani kaka pi ng'eny aula e eh, mumi gi mamba gi kiang'o eh. en chiemo mar atari kaka nyandimba the comedian yeah. ka watieko mm. inenri kanye higni abich mabiro Higni abich mabiro, mm. oh, gikora an gi lek mondo mi abede kata e studio moro nikech uh, lek ma an go kata dwaro ma an godo ok adwa ni mondo mi joma tin mowinj adwa ni ji owinje ji owinje nikech ma is the foundation pod ale atimo aketo aketo mise

Lakini nyis gi anyisa ni bang' ma to wan gi nyadendino miluongo ni Nancy Jango ma bende en nyar geno. Haleluya.
Koro janeno ja marwa mpendwa mlukaji kamoro moro ma intiere omera biro next en Nancy. Jango. Eh jawer matiri ng'enyi. Iwacho ni nyar geno.
Ing'eni jawer mano is an angel of God. Hey. Eh. Mano malaika ma Nyasaye. Sama malaika osebiro to malaika olor kod teko. Akia ni winjo nadi kamoro amora ma intiere no. E, ne gima mondo itim, tiu ni to chunyo na gi TV kas remote no flash. Remote no flash, tij remote oserumo. Sami isetiyo ni inchuno na kitivi tij remote orumo remote no koro flash wadhi wadhi girit neno Nancy ah, Jam ah gin koro girit neno Nancy Jam wende mayo biro kam wende mayo mar atari nyisgi ni chaki Nancy Jam godhi bet kanyo gi jadendi mideno ni Betha Chieng' ma bende nyar ka juu bet achieng' nyako maler payi
nyaka juluk biro kanyo kachiel kachiel janeno marwa kod nancy jango mano jawer mar wende magwedho chuny sana kik wil kendo kik ia kamoro amora ma intiere bed kendi ne kachiel kachiel mondo mi tune in kendo eh, dira dira comment ni kanyo iwinje ni wende go gwedhi machal nadi Iwinja reni kata komedi mokalo nokoro kata wechego mabiro e toke kanyo gichal nadi kodi kanyo janeno marwa kik ya kamoro moro ma kaki ya kumine ni beteno aseko ni tune in to chunyo nagi tv yani adundo ai ai ai ai pakri ne jowinjo kawachie eh jawinjo wada jawinjo wada an gi maweyigo gima wego jawinjo wada duogo to duogo jawinjo wada kaluwore kod step kaluwore kod kiwango mwakale pod wabro wuoyo jawinjo wada an iluonga ni jaki nyadimba the comedian jaki mwenyewe lake dote lake madha nyathi ber moloyo min hashtag form ni sasa form ni sasa ni en koro en sani ga en sani we rito ni gino ing'e ni jana mono ng'isa ni abe aja komedi make bada akono ja komedi kata ng'ata ng'ata man gi talent kamoro amora ma intie irito ang'o

Ah, pakare. Ah, iluonga Gerald Obonyo, i denda ni tea without sugar. A tea without sugar. Mano chai koro sukari ok mi stress. Eh eh eh, koni mano koro jok man gi blood pressure kende mi yudo. E mi yudo e hotel no.
Iwacho ni e production desk kacha. Eh. Ebo pakre ni Steve James ni nyakwar nyalo nywana. Eh eh eh, jawinjo janeno marwa. Mana kaka iwinjo no kachiel kachiel akia ni winja ka in kanye inyalo ringo piyo piyo mondo idhi e social media platform maga ma iluongo ni Jackie Nyadimba the comedian ikendo ikandika kanyo Jackie Nyadimba the comedian idhi e YouTube idhi e TikTok idhi e Facebook Instagram Twitter idhi e contact idhi e WhatsApp idhi e messages nyaka STK app montie mani STK era kama na ina janeno mar chujo na gitibi odiochieng' ma kawuono ma bende nanyiso ni neno ni members day yeah. nanyiso ni wakelo nu jago no ero mamiyo ji nyiero yeah. kobiro duogo chieng' machielo to koro wabiro kete studio B mondo koro mi wanyielo nyaka godhiambo bang' ma wadhi bet gi clip ne moro matin ma bende omiyo godo ji nyiero Mondo ing'e ane ni Jackie Nyadimbani to en ng'a. Bang' ma wadhi bet gi nyadendi Nancy Jangu ma bende iluongo ni Nyar Geno. Mano nyadendi no ero mawero wende Nyasaye. Ang' nonyiswa ni nochako nade to be obiro tieko nade. Mm. Mago kod mamoko med kete chunyo na gi TV Adundo Jaluo. Kamane tayo chenro ni en an Gerald Bonyo. Awacho ni denda ni tea without sugar. Tea without sugar, man Gerald Bonyo. Ti dendo super producer ni nyakwar Nyaronyi Wan. Eh, Erokamana eh, ahinya eh, janeno marwa.
Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo.

Hera ema puonje, mani hera ing'e ni chiko tek, hera ema chike. Ng'ama ni e love ing'e ni puonjo be tek, hera ema puonje. Gadiera love yiero kende, oyiero toto jaber. Hai nyikwa Ramogi ma Alfred Jaka.